Гөлнара, син нәрсә турында уйлыйсың? Әлфияпа, мин диңгезне сагынам. Минем шундый зәңгәр дулкыннарда тибрәләсем, акчарлаклар тавышын тыңлыйсым килә. Әйдә әле, Гөлнара, диңгезне бүген якынайтыйк.
Үзебезгә якынайтыйк диңгезне әйдә, Әлфия апа. Дуслар, сез дә безгә кушылыгыз. Менә шундый күләмле, матур көймә рәсемен бергәләп ясыйк. Башладык.
Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш, бетергеч, пумалалар, акварель буяулар, җилем карандаш, стакан белән су, төсле кәгазь һәм кайчы, ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Моның өчен без кәгазь битен гадәттәгечә дымландырабыз. Болай эшләгәндә безнең буявыбыз матур итеп ятачак. Хәзер зәңгәр төсне алып, диңгез рәсемен ясыйбыз. Пумаланы сулдан уңга йөртәбез. Зәңгәр төскә шәмәхә төсне дә кушып җибәрәбез. Тирән һәм киң диңгез ясарга кирәк. Күкне ясар өчен зәңгәр су төсне алабыз. Кояш баешын күрсәтеп, алтыс белән фон ясыйбыз. Кояш нурларын соры төс ярдәмендә билгелибез. Дуслар, кимә ул безнең транспорт тере, су транспорты. Әйдәгез әле транспорт чаралары турында кызыклы видео карап китик.
Велосипед, машина, автобус, троллейбус, поезд, көймә, очкыч. Боларның барысында без бер сүз белән транспорт дип атыйбыз. Кайдан хәрәкәт итүенә карап, транспорт берничә төргә бүленә. Велосипед, мотоцикл, машина, автобус, троллейбус, трамвай һәм поезд җир өстеннән йөри. Алар җир өсте транспорты. Метро безне җир астыннан йөртә. Ул җир асты транспорты. Диңгез елгаларда кимәләр, катерлар, теплоходлар һәм кораблар йөзеп йөри. Алар су транспорты. Һавада очкычлар, вертолетлар оча. Без аларны һава транспорты дип атыйбыз. Хәтта ерак космоска оча торган ракеталар, космик кораблар да бар. Алар космик транспорт. Транспорт безнең тормышыбызны уңайлырак итә. Машина, автобус, троллейбус, поезд, очкычка утырып без төрле җирләргә барабыз. Транспортта утырган кеше пассажир, ә пассажирларны йөртүче машиналар пассажир транспорты дип атала. Йөк машинасы безгә авыр-авыр йөкләрне бер урыннан икенче урынга ташырга булыша. Ул йөк транспорты. Күтәрү краны һәм экскаватор бөек-бөек биналар төзегәндә кулланыла. Без аларны тезелеш транспорты дип атыйбыз. Трактор язын җир сөрә, комбайн көзен игеннәрне урып җыя. Бу машиналар авыл хуҗалыгы транспорты дип атала. Әле тагын махсус транспорт та бар. Ашыгыч ярдәм машинасы кешеләргә тиз арада медицина ярдәме күрсәтүче табибларны йөртә. Янгын чыкса, янгын сүндерү машинасы ярдәмгә килә. Полиция машинасы безне явызлардан яклый, илебезнең иминлеген саклый. Дустым, ә син беләсеңме? Көпчәкләр һәм тәгәрмәчләр уйлап табылганчы, кешеләр хайваннарга атланып йөргән.

Иң яхшысы. Һиндстанда зур һәм көчле филгә, Финляндиядә буланнар, ә Камчаткада этләр җигелгән чанага утырып йөриләр.
Транспортның әнә шундый кызыклы төрләре бар икән, дуслар. Ә без дәвам итәбез. Дуслар, ә хәзер безгә көймә ясарга вакыт килеп җитте. Без кызгылт сары төстәге төсле кәгазьне сайладык, аны урталайга бер тапкыр бөктек һәм икенче тапкыр да бөктек. Әнә шундый туры почмаклык килеп чыкты. Безгә туры почмакның бер кечкенә өлеше генә кирәк. Шуңа күрә без аны яңадан ачабыз һәм аның дүрттән бер өлешен матур итеп кисеп алабыз. төсле кәгазьнең кисеп алган өлешен үзебезгә уңайлы итеп яткырабыз һәм аның ак ягында Менә шундый киемнәр рәсеме ясыйбыз. Кирәк булмаган почмакларны кайчы ярдәмендә кисеп аламыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. төсле кәгазьнең калган өлешеннән мачта кисәбез. Ул безнең нечкә тасма рәвешендә булачак. Хәзер инде кимәнең нигезен Җилем карандаш ярдәмендә фонга ябыштырабыз. Кимәнең нигезен һәм мачтаны фонга ябыштырып куябыз. Кечкенә кагәз өлешендә Шундый өчпочмак формасында җилкән ясыйбыз. Без ак кәгазь кисәгендә өчпочмак формасын ясыйбыз. Өчпочмакның нигезен бераз дулкынландырып җибәрәбез. Хәзер инде кайчы ярдәмендә аны кисеп алабыз. Безнең җилкәнебез әзер. Хәзер инде аны мачтага ябыштырасы гына калды. Җилкәннең ике кырыена да җилем сылыйбыз. Дулкынланып торган нигезен мачтага ябыштырабыз. Бармак белән әйбәтләп беркетәбез. Ә икенче очлы ягын рәсем өстеннән бераз күтәреп куябыз һәм шулай ук ябыштырабыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. Менә шундый күләмле җилкән килеп чыкты. Зәңгәр төстәге төсле кәгазьне алабыз Аны әйләндерәбез һәм ак ягында менә шундый сызыклар ясыйбыз. Хәзер инде безгә шул сызыклардан тосмалар кисеп алырга кирәк. Кул астыбызда булган түгәрәк формадагы теләсә нинди предметларны табабыз. Без, мәсәлән, җилем карандашның капкачын кулландык һәм аны төсле кәгазьгә төшерәбез. Төсле кәгазьдән менә шул түгәрәк сыярлык итеп тасма кисеп алабыз. Аны 3 тапкыр бөклибез. Һәм түгәрәкне кайчы ярдәмендә кисеп тә алабыз. Дуслар, бер кисүдә өч түгәрәк килеп чыкты. Хәзер түгәрәкләрне кимәнең нигезенә ябыштырабыз. Тасмаларны дулкын формасына китерәбез һәм рәсемнең нигезенә ябыштырабыз.

Башка дулкыннарны да шул рәвешчә рәсемгә ябыштырабыз. Дуслар, киемебезгә матур байрак та ясап куйыйк. Кызыл төсне алабыз, шундый матур тасма кисеп алабыз. Аның очларына шулай иттереп кисеп алабыз. Һәм җилем карандаш ярдәмендә күләмле итеп нигезгә ябыштырып куябыз. Рәсемгә матур детальләр эслибез. Ул безнең ак чарлаклар. Нечкә помала алып, караңгы төс белән менә шундый матур кошларны ясап куябыз. Дуслар, менә шундый матур көймә рәсеме килеп чыкты. Без фонны акварель буяулар ярдәмендә ясадык. Ә көймәне һәм дулкыннарны төсле кәгазьдән кисеп ябыштырдык.